Mi a cuminsa laat, anto mi ta bay splica bos nan tambe di con m'a bini live even awe nochi, awe nochi sho nan, Lisha Chacuto mi amor, abo presente manera semper, mi sa, mi sa, bo nochi, bo nochi bos nan tur, mi kier a pidi mil disculpas cu mi ta laat. Sigur sigur mi ku mi ta lat awe. Florencia Filomena Bon nochi mi amor sigur sigur kiko ta pasando shonan awe nochi manera nos a bini ta anuncia nos ta bai tin Nicky Royer y Nilva Martina ma kiko ta pasa Nicky a hañel ku auto pech Anto e ta wardando riba pechhulp. Dus nan a bisa ele ku ta aki kuarenta minüt nan por yega serka dje te ku nan por yud'ele ke por yega kas, ya ta bira muchu lat. Ta pesei e ora ei ami ta gusta nada hanshá, pasobra bo mes sa Sophie Purá ta sali salu. Mi a papia ku Nilva, mi a papia ku Nicky, mi di cu nan, bo sa kico? Laga nos ban atende e tema aki pasobra ta un tema masha importante, interesante pa nosman trece den Pika Pika Talk Show. Anto e mester wordo treci bon, manera semper mi ta gusta haci pa tur boso tur cu ta e presente. Dus Mañan anochi mita ri ocho e tema djawe nos ta ban tratele mañan. Ya e ora e ñu hende no tin nodi hansha, nos por sinta trankil anto atende e asuntu aki. Mi a pone. Mi a pone dos, un video clip akinanan, un link, ta bon pa bosnan tira un bista riba dje, pasobra esaki tambe tin ta sosodiendo Na skol ta unda nos ta ban. Pero mi n'ke verkla pa nada mas, nos ta laga esei pa mañan anochi. Sigur sigur mita di ocho. Seker. Hoop ku mi lo hal yega kas op tait pasobra mi tin di traha. Ya, esei ta un responsabilidat ku nos tur tin. Lo mi comprende esey Elisha, pero semper bay bo por tune in, bo por ta on ora bo yega of semper bo por wake despues, bo mes sa. Sigur sigur. Loke mi kier a anuncia ashonan, corda, corda Ta bai bini Pika Pika Night. Pika Pika Night dia trinta di yüni. Aha! Na Casa Sabor. Awel, shownan e ta bai bira algu tremendo. Sigur sigur. Sigur sigur. E ta bai bira algu tremendo. Ta un showtime. Ta un competencia entre dos stripper cu Dos diva transgender anto un di nan ta bekend ku cha ku ta Cheska. E famoso Cheska bo mes sa. Awel Cheska ta bai tei den e pika pika night. Ta bai tin ta bai tin deur prijs, ta bai tin goodie bag, e goodie bag nan ta limita ta pa e cincuenta hendenan cu boek paga tin un goodie bag, anto tin buffet tambe ma ora buffet caba op es op. Dicon mi ta haci asina? Pasobra mi tin un draaiboek, mi tin cu hou mi mes na e programacion. Anto nos hendenan, mi stima bosnan, pero nos kusta kana yega lat. Anto mi no por permití esei. Mi no por permití esei. Awèl, mi ke pa tur hende yega trempan, pa nos tin hopi ora ku nos por gosa ku otro, enjoy

Bin, laga nos ban gosa, nos nan ta sostené pika pika, anto asine nos por sigui krese huntu ku bosnan. Anto mi ta konosé bosnan tambe djaserka, sigur sigur. Awèl, pero, pero, mi ta bese ta trahando un afsprak ku e invitadonan, ku ta e dos trepanan, anto e dos divanan, Pa nos entrevista nan nos ban papia un tiki over di e show trinta di juni. Dus et komt helemaal goed Jonan. Sigur sigur. Anto dia binti i ocho ku ta dja domingo hoor ku Papa Dios ke, aha e tema ei ta bai ta achtin plus. E tema ei ta bai ta achttien plus. Dus min ta bisa nada? Keda pendiente mi ta bai purba wak kon mi ta hasi pa mi hinka un promo den otro. Keda pendiente pasobra otro siman tema ta bai ta hot hot, achttien Plus. Deusionan, mi ke bisa nada mas ni nada menos, nos ta keda teki nan, anto mañan anochi nos tin pika pika, anto nos ta ban papia over dje tema non biner kiko ta sosodiendo na skol ku e enseñansa ku ta wòrdu duná na nos yunan? Ki efekto esei tin riba nos muchanan? Pasobra nos muchanan ta bai skol pa siña lesa skibi, anto konta. Algemeino anto e klen. Pero. Edukashon, norma en warda e mester bini di nos. Awel shonan, laga nos bisa te mañan ku Dios ke i alfast un bon siman. Anto mi ta bisa boso, te mañan i spera ku boso tur lo tei mañan ku Dios su poder.